Heledd, HMS Morris, croeso i HMS ochr un, o ryw fath. Dwi'n mynd i drio meddwl am gymaint o puns, cychod a môr trwy'r cyfweliad yma. Okay. Felly, ti'n hwylian iawn efo chdi? Gret, diolch.
Dechrau, dechrau fo un bach da fanna. Um, mae album Yy wedi bron cael ei orffen Odi, bellach? wedi recordio i ni wrthi'n micso ar hyn o bryd yn gobeithio cael e mas yn y byd erbyn tua Dolig, gobeithio bach cyn Dolig. A efo pwy dych chi wedi bod yn recordio hwnna? Um, recordio efo dyn o'r enw Tom Manning sydd â studio yn Raglan a wedi gweithio ar albums PJ Harvey a Anna Calvi. O gwych, sy'n nath chi ddod ar ei draws o ta? Fi ddim yn cofio.
Siwr beth ni ddod ar ei draws e. Ar yw gwch yn rola. Ar yw gwch, yeah.
hwylion llon. Na fo, na fo. Mae hwnna, ma hwnna'n ateb digonol. o ran y, y sŵn yr album, sut mae pethau'n datblygu o beth ni wedi glywed yn y gorffennol? Um, Neud y swnio lot mwy llawn okay. bron nag yeah. arfer. Yeah. Heb um, neud y swnio ddim yn fyw, nes i fy swnio eitha byw. Ti wedi bod yn neud cerddoriaeth ers blynyddoedd bellach ond dwi'n meddwl flwyddyn yma a flwyddyn dwytha mae HMS Morris di rhyw gicio ffwrdd go iawn. Yeah. Um, da chi hefyd ar prosiect gorwelion wrth gwrs. Mm. Sut ti'n teimlo mae'n mynd? Ti'n ti hapus efo ffordd mae bob ddim yn mynd? Ydw, ydw. Mae'r dwy fynedd diwetha wedi bod yn brysur iawn a um, Lot o gigs da di bod o Glastonbury a Nostoc, Ty Gwener a Truck Festival a mae'n just neis bod yn really, really brysur yn ei cerddoriaeth yn hunain mwy na achos o'n i arfer neud lot o stwff sesiwn, mae'n neis rhoi bysedd mewn a neud Yndi. stwff yn hunan, ydy. Mae rai fi sôn am Glastonbury wrth gwrs, mm -hmm. mi mhm. nathoch chi chwarae ar y llwyfan BBC Introducing, sut brofiad oedd hwnna? Oedd yn lyflu, o'n i, um, o'n i meddwl bod o'n ei tymor bach yn stressed cyn mynd a neud e, achos mae lot o bethau i feddwl amdano, bod yn y lle iawn, rhoi'r babell yn y lle iawn, yr amser iawn, ond oedd popeth yn really esmwyth a neis a ges i fwynhau gweddill penwythnos ar ôl chwarae. So, so Rydych chi chwarae ar y digwenar, do? Digwenar, do. Mae'n wych, achos ti'n gorau poeni am ddim byd wedyn, nag oed? Da, ffantastig.
A chi'n cael um, campio mewn lle special neu ydych chi efo'r bobl goman? Um, o'n i rhywle, rhywle yn y canol. Right. O'n i ddim gyda'r sistiad mo, oedd, ddim, um, oedd Kanye West ddim yn cerdded o'n cefn right, llwyfan okay. a pethau fel yna. O'n i reit tu ôl y llwyfan BBC Introducing, gyda lot o bobl oedd yn gweithio ar y maes. Mm. Ond um, campsite lovely, showers, pendigedig. Mm. Sut ti'n ffeindio Sam a Will ydy'r berthynas efo'r band a felly'n yn, yn dda rwan o ran... Odi, odi, cwmpa mas. Na, yeah. ni ddim yn cwmpa mas. Na, i ni'n pigo ar yn gilydd. O ie, ond, um... mae rai chdi fod fel am o'n band. Ie, yeah, mewn mm. ffordd hyfryd. Ie, yeah, no, da iawn. um, o ran yr album a rhyw fath o gynllun, be, be sy'n digwydd, pryd da ni'n mynd i weld i'n dod allan a be, be ti'n mynd i wneud wedyn, ti'n mynd i deithio hyn neu mm -hmm. ti'n siarad targedu labelu penodol? Um, I ni yn trio tygedu labelu ar hyn o bryd i weld sy'n rhywun o diddordeb i roed y mas ar yn rhan ni. Ond os sy'n agio yna'n digwydd, newn ni wneud yn hunain. A gobeithio cyn dolyg, mae pethau fel arfer yn eitha araf, ond cyn dolyg. A wedyn taith Pryden. Mm. Tasa ni'n gallu mynd i'r Almaen neu Japan fydden mm. ni yn rili really moyn neud, ond dim budget ar hyn o bryd. Na, na, na. Ond, ie, yeah, lot o deithio gobeithio. Wyt ti wedi gwneud lot o waith sesiwn yn y gorffennol yn chwarae bes i bobl fel Emmy the Great, mm -hmm. dwi'n iawn? Yeah. Wyt ti'n gallu defnyddio rhywfaint o'r cysylltiadau yna, falle? Gobeithio, mae yna yeah. un neu ddau okay. o bobl i fi dal yeah. yn siarad ar nawr ac yn y man. Okay. Os maen nhw'n hoffi fi, yeah. gawn i weld. Just gofyn am ddigon o bres yn di Japan, a wedyn yeah. fydd yn iawn. Yeah, wedyn, iawn. Yna fo, wel, diolch yn fawr iawn ti, a um, gobeithio newch chi Angori'r album yn, yn yr misoedd nesa 'ma a yy pob lwc efo bob dim. Diolch yn fowr iawn. Da iawn. Diolch.